Vansiang patang ṭhen dak um vawleicung miphun dihlak sual nan ta thi ding zungzal hell mei kal ding

Ka khamtu le ka denhtu a rak i um. Thangṭhat awk ding le sunparnak pek awk ding te Pathian biakphun rak phanmi zumtu Pathian nifa hna nan dihlak pe Christmas lawmhnak daihnak hangamnak ca pumpak cio in cung tak an bo se a sunglawi tu phundang kadang nung rak phanmi lai dan phawi tete lamhang lam nai te khua rak sa cangmi se azungzal kan phungol pholo mi khoi kombo tete zang dan kut kan ta e pholo mi tete le hai to kan san pholo mi tete ha zang se kan in phu hai tete hen nan chung din kan lo to shan na nan ma

ka kumhang a sunglawi hrimhrim ko. Hika te hnem Bensung a Jack Fai Group ka pel lo te cun ha pul lang ca ci ka sung ta ban tuk ha ar phan kho pel sa sai lo mi kanmah phanam ha zang te lom A rak phan ah Christmas lawmhnak nan rak rawpi tik zong te hin hi zong ha a sunglawi phun thai hrim hrim ba Pathian tisuak ngan tak ta kan rak hmuh kan rak comi ko ti ni ha kan hmuh tik te hen Bawipa zong kan thangthat da nan mah fa le cung zong te hen kan lawm tuk ti zong ha lawmhnak bia zong thilsim ta te tu Cun suimin sawva tam taktak i on Christmas lawmhnak kum hnih le kum kul le kum thum kan Bawipa Jesuh Khrih chuahcam piak cang nun in nan onh piaktu Pu Kawlawite chungkhar a fale atu le ramsung ramleng a ummi nan cung zong hi kan alawm ta taka pathian tu ding nan hak mit suahnak in te cu ko se kan lawm ta tak ti lunglawmnak lawm ta nak tu ta kan ni mipi lei rang rang mi ding lunglawmnak zabai kan pe hong ta to lai Wait, oh. Kai biang lo bik te zang na la um pa. Kai so biang mi boipa tu sual an pe hang se lo. A biang lo mi zang to pa te te pe hang ve ko se. Le lok dak bia kau tam pi kan dak sim lai lo wa. Lok dak bia kan dak sim lang long chong. Lok dak bia sim ku siwak ngai ti lo kan dak nek pia ti sual te ha. Cebia cung rak ri ko se lo. Kan puk thong thong han deu te tu tin hen. Kan bulletin kan vun remh ta ko sawh lai ya. Kan bulletin remh awk an um na, ya a tampi cu a rak lai lo. Tlawmpate kan rak thet kho deuh lo wa. Ah, rak thiam, thiam fa le nau zang nan rak suak ko tung lao. Ah, aram de um kan rak thiam he kho ti lo wa. Aro zia zang kan rak thiam he ko lai. Bulletin dang pek pun di lo mi kan rak um sual he le, pa kan ta kan rak tlawm he lai ya. kan rak i ngaithiam kan rak theithiam hoi ko lai ti zong cu ka phisim than ta ka duh ka nei lo hipa zawn te nih hin Christmas Christmas caah thasuah hal piak du pastor cel chin timi a thasuah hal ti chin te akang nei te cu a duat ti ra um lai a duat le cu hek ca hek ca Christmas sun ha tu pek tu hna ca khacam adi chin te akang lak te tu cung chungkhar lei in hlarem ka rak um te lai ah chungkhar lei ding hlarem an rak rin an rak rinmi rak um ba cu te ca hlarem rak um te lai cika zawn te kan rak pil te lai cun hika hnen a tam tu cung buat timi co an um lai ah a pahnih pasang hon dawng chin le besupa biak si chin timi tu co ya chokhat nio wa ya hlasaknak a ummi Budget timi bu puai cung lo hoi tu cu dam lo ruang ta an rak tan pi kho lo a a thorong phal lio tu te chong solo Nicole pa Nicole Nicola he chung ka dak phal te lai a an li duat tu cho thorong phal lio ta caan ah an rak caan peng in an rak zawh deuh lo sual ta cuka zawn tu te cung an rak tlung te lai a rian ngei tu tete tu cu a zei kan ti hnga dah thiak phai deuh te tuam cim ken khawh an rak huam te lo duat phon bor cin le besapa pek chin timi tu cu a thawlawm phon lio te rak lai ya thawlawm phon lio te cung nan ni tu cu nan rak sa te lai le kan bul cin kan rak that lai ya

Cu a dih hmun te cu thawngthanhnak caan rak um te lai. Thawngthanh duhmi paoh paoh thawngthanhnak caan rak um te lai ah mah vialte cu a sang tuk in rak thanh lai lo ah toifiang den that khawh khona hom te lai ni kuan a thawhran kan don phun cho tukum ca kan hit lai lo kan ti ah ang bon te rak thanh khawh khona hom te lai a thawngthanhnak caan rak um te lai Cun ka solo a ram lai ah leng sui thule thinun thangṭhatnak kha rak ngai te lai. Cun Christmas na kan in pektu hna chungkhar ca te Pathian sin thluachuahnak le thlacamnak caan rak lai ah pastor chia chin te paṭha a rem ding kha rak cam te lai. Cu thlacam le in sin te cu chungkhar lei um

solo an pe lai ah pa Nicolas Sinong kan ṭhatnak ha kan rak ngai te lai thawlawng ca ka cam chiawhra ca ka cam rak an pe lai bu tok hong ping tha nan rak cam piak te lai chawngthang rel na kan um lai siamah libya hruainak nawn kan rak rel te lai kong bible rel na kan um te lai Pastor Bob chung ning ding Thawngṭha Baibal relnak a rak ngeih lai ah cu Thawngṭha Baibal rel dih sin te ta a rem a rak um te lai ah CYF mino sinum a rem kan rak ngeih nak caan rak te lai ah cu a dih sin te ta saman a rak pe te lai pastor ku chung ning Tading Pathian bia tha a rem tin chim lai ah a dawtnak thasuak peknak um lai Reverend nunmang thluachuak peknak kong kan pumhnak program an rak tuah te lai. Bial hnu tisun caan kan dul cin kan rak that ko mi kan rak hnia kan ting lo de ul tete a kau la tel rem sang dik tete a rak sual le a ehak ni lon cha percent pu mang pu ko an so ka rak tho dio ve ko la ti mi zong so tu than sit ta du hi de Baibal ka thimmi ka rak rel colh ko lai ah kan pumhnak parok rem sung cu kan rak lut ko lai ah kan nunnak kan thinlung dihlak tein Bawipa sin kan kan rak kan uk ti lai ah thinlung thiang tein ah Bawipa nunnak dihlak in thangṭhat khawh kan zuam hna lai le kan pumh lam hruaitu ding te Baibal ca kan thimmi ka rak rel ta lai Luka thawngṭha a ngan te hi Luka thawngṭha a ngan te hi relnak pasawm relnak hei hnih tiang ka ve lai vanmi mi an sin ah ṭihla u zeitin tiah mi vialte caah lunglawmhnak thawngṭha ka ratpi Nihin ah David khua ah nan ca chonhtu a chuak cang. Bawi Khrih cu Bawi Khrih cu hihi nan caah hmelchunhnak a si lai. Huat in zualmi ngaksia saṭil kawlpeknak ruang i

Bawipa ṭha tuk hringhran nihin kan ang hngah hlanmi hnanghnih le kum kul kum thum Dizimba ni kul le ṭhet a ṭhatnak a vel nan hrawk ruang le nia nihin ni ta chun tling te um chun tha tling te um kan rak phan kho cio lawmh awkah tak hna Pathian na thangṭhat na chim chin ko lai nan ti hna. I hmaisa ka vun chim ka duhmi hna kan pumhnak program tlai caan tlaitu pa ding a tawi khawhsung tawi nan thanh lai ti ka rak ti bantuk a tawi khawhsung tawi kan rak zuam lai a pakhat nak bik da zahan ta kuttlaihnak kan rak tuah cang na um Vai thar te kan vun hmuh oi chapmi a vung lo a kukiang kap dom cingla rualchan hika khual hum lomi kadang khua um nan ti lai hmun dangdang um cin khua te ta Christmas nan rak han pi mi nan rak lok pi tu hoi kong do ta te kana vun hal kho bi deuh lo cha ta a pakhat nak ka ha nak te theihnak te kan vun tuah ta lai ya zaangfahnak te um kan umnak te um mi khual mi pau pau khual marklang mi pau pau cho kan thutnak mun te kan rak dir ko so to lai khual cin khua ha kho um mi zong chung kan hoi kan kong te zong cho khual pau pau zaangfa te um kawah he kan rak dir ti lai kei zong khual kan ton lai e kan along kha Dangpa nak te um dan tling te kan diam lai khi khi ka som te um mi sang o kha ai kan bun tam ning ja nuam tak tak kan di lak te mai ba bu ban lok hai pi lai no tak tak kan thu he lai kan lo ka mun te ti hin a kan kum nak kun la ma te ta chin khuang ha an ngak ka lai dah phu kan nuamh hlei pi le voi ha ma ti ruahchannak ngan ti he nan rak rak hmuh a Christmas nan rak nan ti mi nan di lak chung ta lom lom nak tam pi kan ngai a kan alom kan anuam tak tak nan ma thawng om thong hi kum kulukum thung Christmas cha sung loi tak tak kan hmang lai ti ha hun chim dudu Ya, cu bia cu a lawmhnak a chim chim a thiam lo mi cu kan thiam lo lo lo ah cu bia cu ko se law kan lawm taktak ti ha kan chim kan duh mi ha a pahnih nak ta zeidah hiri ti cu tihin cinkhua Christmas thong hi kum kul kum thum nan don piak tu ha Khrihfabu zong kan halo a Khrihfabu bu nih kan um na um Khrihfabu ding Christmas kan dal hei piah kho lo hmanh ah um hika ti hin kum mul oi te in chung kho kha ding thong hi kum kul kum thum Jesuh Khrih chuah cam tuah nan rak don piak tik tihin na lawm na lawm cio theo lai music dak ngai pumpak om lomhnak bia a chimmi kan rak cawn zong ta li lak te om kan rak lawm cio theo lai music nak ngai Pathian ding thua a chuak ngai Pathian nih an thinlung chung dolawmhnak a chiah ve tik hin lawm lo kho lo um an rak um ah lawmhnak an rak khat ah suilungun chawlwa tampi di um cinko hrinsor kukhat lai hoi pawngkam sakthang vialte lunglawmhnak an rak hrawkmi cung tihin an cung ta lunglawmhnak tampi kan ngei ti ha phun chim ka duhmi ha cum le culawng hi lo um CBC dah hika hin thutden tha palei dih zong tuten Christmas te hin an rak hlut da cu zong ca a hlei la a cheng te om an rak di la an rak heu mi hiya hoi hrim hrim lo zapi zate kan cha da le Pathian dawtnak thi tha om a ruat lo mi mi tam ti kan cha cu cu vialte sulun cholwa chuah khoi lo bu da Siangngai teum an rak petmi le an rak tuahmi vialte cung hin lunglawmhnak tampi kan ngei ti ha phunchim ka duh atu tan ha an van thiam ngai ngai zeiruang ti cu ngakhlei le hringtu pa an um ve rih ko na bu nizan te cung kan lila te cu dam lo ruang ka sizung um hong chuak a sau dawng te sizung sum da ai chok lio pul caan a rak nia cu bel te ca i lawmhnak lak ka ngaih chiat na kan ti lai ca a ngaih che law pathian ding a nunnak a zu a ni zan chung thawngpang kha kan hun theih mi ca sizung um a chuak cang ti kan theih a pathian a thatnak ruakta hna ti hna kan kun hmuh tikah Pathian zong kan thangṭhat ṭhiamṭhiam innchung khor kha fale te te an ca tihin thak doh tu a vung hata ti ha zahan kan khan hlalmi ta vun bet chak padu cawm tu zan ha tu zan ai caan ha zei ti lai

Pakhat lo ko lawng kuang. Wajapun cu an um hai bia. Ah an van tha taktak. Do taktak om rim on nan hun tum biak khawh an cung tu kan lom taktak a. Hin ha uma a alak te a chang hun liam te a cha sian ta lo tu pa. Tika hun te tin hin puk din di hin in ngai tu te. Ṭin lo te um kan innak ah kan i chiahmi kan inn kan i chiahmi nak chun caw thlaw deuh caw de ka hin khat lak an rak an rak chiah cang mun deng nam mun ding ai rai a cum a zun te suak lo mi hoi hna chu kan chuak ai lo na ka zawn te kan pho lai mu cum mino te na mun chuai lai a thlasak na tha tatak kan ngai lai ti ha mino pawl ding thawngthanh nan fialmi hna an pang tuk ah cun kamah zong cu narut rak rephoih he ve a kamah zong rak sa ve lai cun cun rak rawlnak a cu than tiang hlasaknak um caan kan rak hmang lai timi cu a pali nak ta kut khat kan duhmi ha a panganak le a doknak lei da zan laksawng Thencaw ah laksawng thai a rak lai a tuzan ca laksawng na dar theng lai lai cun laksawng then tik cung oh khen ti ce in chung khua kha pakhat le pakhat hi lo cu mu laksawng thai lai cun Christmas anan ko piak tu laksawng chu a duh mi cho cu chung te chung rak i tan cio rak te lai mi mi cho laksawng ai ring mi vial te cha ta Kutthenh kan duhmi ha cawm zan caw laksawng thai hmunkhai dih sin um zeilah tang ri ti cung zan khudai te kan thu he lai an ti thun sawhsawh hi lo um social kan tuah lai an ti na saknak a phunphun um social kan tuah lai ya cuan na thuai tu cung siama nomi ti hiya siama nomi padi kan ngei a chin khua ta Aniam deuh la sa deuh kan pi lai te. Matalang ti ko hun thiam me la mai. An nu le an pa min ti kan hun lang he deng lo lai lo wa. Aniam deuh bak mi te cho lai an ti. Miniam miniam nomi kha miniam nomi ti min ma thai lai. Miniam nomi pakhat nak miniam sang bik cheu la te lai. Chuk misang van sui o Cung a miniam ṭhang pa Robert hin pali ding social dang khu dai te nan rak hruai lai a nan hruai ning pa um kan thu kan bia he te lai timi cho hika ti hin tho ngan ti kan khun that duh mi ha adong nak bik ta zan lai cho Christmas ngei tu ding va min kha te ta kan lung ei lomhnak langhternak ca ta rawl kho te kan duh he kan dum di ko wa ti ta som kan rak hia cuco na ji ṭem te zong nanmah ding rak tu te ko wa an ti bantukum chungkhar hna ding ti le rawl nan hrawm mi co zan lei nazi pathum pak ong rawl kho kan hun lai a cucum ai a dingtu vialte ding ai din lai a tuanvo khinhmi mino vialte hna cu ding rawl tho an rak ser lai tlamtling te um a rawl kan rak dum hei tik lai ti ha a dong nak lai ta hun chim ka duhmi ha kan thilfet ni in he le caan zong herh ning kan rak hal thang ṭham te lai chi vial cum ko sit lo Kan thang ngei thiam ko lo kan building kan benfiah chuan ni te a rak um ma. kan pastor te an duh fa tuk a rami fa hna an rak bual lengmang natter kan bul ṭin zam rak vai vaih ni cak cak a kan rak ngei thiam ko lai e ti zong te ka sunta ka du a solo leng si tharen a sakbi thin te zot le sangat ca sima pastor cha chin thlacam na kau te cung solo adi thin te cung nu biak ti ding cang si lo Bible relnak ah a um te lai ya solo nu sui chelen a dih sin te cung nu biak ti ding cang cho nai bak kim to lai Bible relnak na bak ngei te lai cu di phu te cung chungkhar lei te suahalnak le thasamnak a bak te lai ya kan caan kan thanh ning betuk om adat te mar kal than te lai ding zong cho thil than si ta kan duh

Baibal zumhnak ka ngeih hmasat lai. Tuzan hrimhrim ah hin David khuachung ah nan khamhtu kha a chuak cang, Khrih Bawipa cu. Cun hihi nan ca i hmelchunhnak cu a si lai, Ngakchia ti pakhat kha puan in an zual i cawrawl einak kuang chung i an thim kha nan va hmuh lai, tiah a ti. Cu cangka cun vancung ralkapbu nganpi cu vancungmi sinah khan an rung lang i Pathian kha hla in an thangṭhat. A sang bik van ah khin Pathian cu sunparnak hmu ko seh, cun a dawtmi hna umnak vawlei ah hin remnak um ko seh, tiah an ti. Cun hihi philh hlah u, a ka zultu hna hi a ka zultu an si ruangah anmah lak i a nauta bik hmanh kha tikik hraikhat a pemi cu laksawng kha an hmu hrimhrim lai, tiah a ti.

Kai hnah hmanmi December ni kul nili, Bawipa na wah chuah cang ko sunglawi, Cinkhua lung le vawlei. Bawipa na neih thanamnak nan hrawmh, Caan ṭha caan sunglawi nan hlen. Bawipa na min thangṭhat kho ding um, Na fate vialte na biakinn thiang phan kho ding um. Bawipa nunnak, damnak nan hlenpi cungin, Bawipa na min thangṭhat in thla kan cam, Na sung lawmhnak bia kan chim. Maw Sertu kan Pathian, Bawipa fan um vawlei nan cek na kut na sermi kan nih vialte taulan ding nan sian lo ruang le maw le Pathian hi vawlei na chungkhar kan tlin cu bantuk um na vancung pennak chungkhar tlin ding um Bawipa na dawn tukmi fang khat tiang a ngeihmi fapa nan pe Maw le Pathian, hi vawlei a rak ran lio caan teh, tlun inn hlan pong lo um, cawrawl einak kuang chung dat thlim um, Bawipa van sunparnak vialte kaltak kan ca na rak ratnak, hi khamhnak kan serpiakmi, Bawipa hi vawlei cung minung vialte te, sullam thukpi le Maw le Pathian, tling cikcek Bawipa a thei i a fiang a cohlangtu, kan ti khawh dih naklai zaam kan fah ko. Hi Cinkhua pa chung le hi Christmas chuah cangtuah a rak hmangmi zumtu pakhat cio kan umnak hrimhrim tein Bawipa sullam lei teh Bawipa a cohlang khomi le Bawipa nun zong tei nunpi khomi kan ti khawh naklai zaam kan fah ko ti kha za kan cam. Cungul kan Pathian, Kan ram dotletnak chung kan phan thisen tam piah ruang cang koike pumtling lomi tampi kan um a mawle pacem kan tornak phun tampi he bawipa nih hi bantuk caan sunglawi zong hman a duh ko na a hmang kho lomi tampi an um Cu kan Pathian hi bantuk caan sunglawi hman a duh ko na thingtang ramtang te nun a pe ngam tu kan pasal kan nusal vialte nan nunnak zong Bawipa nan tu te cohlan kan tiang hram hi kan rampi zong za a long mi rampi le miphun tampi ding rak zoh chung awk tlak mi ram Bawipa ai chen khawh ve cang nak lai zong zam kan fa lo cung kan Pathian cu cung Bawipa duh sa ti kan kal hniah ma nak in teinak hriamcabi nan zaangfah tu zong nang ko ti thaza kan cang mawle bichin kan ram mo mo a that no tik da dam no le dal thong zong ta pi kan tong ni ni ti hin hi kan chung khar in ngei tu na hring sor tu an pa bu tok zang mi la zong dam no der thong ngai wang ta ha kha su ta chan sau pi um Bawi le Pathian, namah dawtnaihnak thawng um nunnak thaw le damnak ṭhawnnak na zangfah. Bawipa ni zan ti ni te sung ma chuak cang ti thawng kan thei. An i thawt an i bulnak le Bawipa an i zohkhenhnak te in damnak tling a zangfah tu zong nang ve ko ti thaza kan cam. Cu bantuk kanmah cikufin sual chung um Bawipa hmunkip kakip ummi damlo darthum vialte hna, Bawipa hi tlangrai ruangah a zual, ihkhun cungah it komi vialte hna, Bawipa an min kan chim hei kho lai lo, anmah le an zawtnak cio le an i tlukmi, an hmanmi sil ai vialte hna thawngin damnak ding an hmuhnak ngei zong zang kan fak ko ti thazaang kan cang. Moses tu Pathian Atulio dohkhenhnak cu kan phanh lio caan in Bawipa kan nun pawcawmnak zung a har hringhran. Bawipa ko phanh sehlaw namah dawtnak an ruah ṭhabat phu mualrawi le a chungkhar ding Bawipa hi Cinkhua khua ram ummi Bawipa dawtu pakhat lai hawi te hna an zat in hi Christmas chuah cangtuak hna tong ve lai ning law Sivu chawma tampi kan tih zong te a phu ko ti um

Bawipa thinlung pekchanhmi vialte suimun chungah pekchanhmi vialte an tuahsernak ka Bawipa thiangin hlimbi conak ni piak hram. Hmailei an nun thluachuah an conak ta canter hram ko. Taksa an dam in thinlung an dam in thlarau an damnak lai zaangfah in hram. A bi um lam le lei ummi

Bawipa chungkhar nuam chungkhar ṭha ser ko in an nih unau zong thluachuah zaangfah an hram. Cunu kan Pathian hi na dawtmi innchung khuakhar an umnak hmun kip cu tihin zeidak nak na pennak Bawipa pakhatnak bik a chiami chungkhar vawlei te an kim bantuk um vancung pennak zong ka chungkhar an kimnak kai a ho hmanh tlawt tlau lo te um Bawipa na khamnak a comi a ti khawhnak lai An thlarau himnak a petu zong dang bun ko ti thazaang kan cam. Cu tluk Pathian thukni kul khin Christmas cang sunglawi, a sunglawi hrimhrim. Bawipa hi a sunglawi tertu hakhale kan cheupang hrinsor chungum ei raih tel khomi khuasem pang an ni tel seh kan khual lian hna an ni tel seh hla nan sak tu ding seh music lei um tampi diheu na an tuahtu

inn ngeitu Christmas nan don ter ko chungkhar hna an in nam bik lam cung zong te thilchuah a thar kha hram tu nang in hram tu zan na se a ta mi kan cham te zong na re thanam nak in lam kan hrui ro to so so me ni lo sulngai sullam ngai te le sunglo chin nang mang kan than kho nam lai na thlirau kan nang lo ren jon tu fim chin tu nang ko ti kan in nawl